just for us a hi komba rirhandzu why hi tsandzeka ku rhandzana ndzeni ka yindlu ya xikwembu loko hi tiva rirhandzu swi vula ku ri na kreste a n'wi tiva hayi leswi swi endlaka everyday swa ku famba hi hemba ku n'wana wa xikwembu ni tiva xikwembu ni tiva yesu everyday but you do not have love a wu na rirhandzu wehe a wu rhandzi wa rikwerhu ku tlula loko u ti rhandza that is why first john 3 verse 16 yi ku loko u tiva rirhandzu u tiva kreste because xikwembu xi hi kombe rirhandzu xi n'wi tiyisa mativa a hanya malembe lama nga ma hanya xi heta xi ku xamba Getsemane a fela swidyoho swa yena wa tiva loko a ku ri wa u nga ta pfumela ku beleriwa swipikiri mpela. ku ri munhu un'wana a ta hlantswa swidyoho ku tlhaviwa hi hi crown ya mitswa yi kha ri nghenelela ku ri munhu un'wana a ta hlantswa swidyoho a wu nga ta swi pfumela because a wu na rirhandzu. wa swi kota ku n'wi vona munhu kerekeni a mbarile xikipa xa ya xikhwekele kun'wana henhla a nga swi voni u le khongeleni instead ya ku u n'wi landza fika u n'wi lunghisa hi moya wa kahle khwenu tana le ndzhaku vona xikipa xa luya mi hlekelela that's it a ku na rirhandzu already u na xikimu xa wena na vanhu va wena kerekeni u na group ya wena the people that you love only ah, ni nge n'wi byeli nchumu luya nga pfuni nchumu na swi tiva ku loko no vulavula na mani mani swilo swa endleka swilo ni ta swi kota you do not have love n'wehe mi lava ku endla swa ku kombisa ku ri mina rirhandzu hikuva mi teka ten rand chela ndzeni ka basket ya mi nyikela a wu nge pfuki na siku na rin'we u humese mali ya we xikhwameni u pfune munhu loyi a kalaka swa yena just ku va namuntlha ni ta ni ku xava xinkwa u dya yi ni nga ku xavela xinkwa mi ni nga ri na swona a wu na rirhandzu you can't take your last and give because you always consider yourself mara loko a wu tiva rirhandzu swi vula ku na Kriste wa n'wi tiva a nga la ku tiva ku ta n'wi hakela hi yini Kriste wa swi tiva swa ku loko o fika sweswi kwala a ku na ku fara vumbirhi ivi a ku landzeleni endzhaku mi famba na yini loko va fika va ku lava va nge va yeso hi lava ku va tlhava hi xipikiri ho eight ni nga tsutsumisa swin'wana mara Kreste u na rirhandzu a yima a ku u pfumela ntirho wa Xikwembu ku nga ku hi fela ma tiva loko hi tirhela ndzeni ka yindlu ya hosi hi fanele hi va na rirhandzu hi matimba hinkwawo hayi leswi swa ku loko u tshamile ku yime munhu le mahlweni a kha ra vulavula rito ra Xikwembu kumbe a fambisa n'wi ba hi side eye bombastic side eye n'wi nyika yona criminal offensive side eye he because wa n'wi zonda u nge vuli ku amen loko a ku haleluya a n'wi rhandzi ku loko ku wa tana aleluya ya ni yi twi because you have hatred in you too much hatred u ah, i ta vulavula yini ni nga twa hi yeme hatred u chuza na axara lo lava ku yi ku khoma loko ri kerikini loko se va ku khongelela wa tiseta u rhanga ku okay ku na loyi mi ni khoma mi ni khoma nga pfumeli un'wana na axara mi ni khoma ah why why u zonda vanhu van'wana to that point ya ku va tshikisa ntirho wa vo ndzeni ka endla xikwembu you never know mavoko ya nala wa wena ta ku katekiseni a ni nala ka wena you don't know you have that hatred ya loko loko munhu a suma u ku i wa suma u n'wi twisisa mhaka ku suma ta ku yini na voice a yi fambi na leswi a swi yimbelelaka a nga fambi na swona hatred i rizondho u zonda munhu to the point ya ku loko a tirha ntirho wa xikwembu wa n'wi caca awa u nga somisani swi koti mina n'wi yise na famba se u ti nyika xintirhwana u ya toilet u vuya ya nwa mati u vuya just ku avoid-a munhu luya i rizondho it's a sin in front of god xidyoho lexikulu i rizondho because u sapota ministry wa satan ku nga ku destroy

halleluya hosi xikwembu i khokholo lero tiya leri munhu wo lulama a tsutsumelaka eka rona why u fanele u chava u karhi u swi tiva ku lulamile ka xikwembu a ni ri wona ka ku tsutsumela kona u nge chavi nchumu u na xikwembu u chava njhani pfala speaker xi le hansi u chava njhani u ri na xikwembu is it possible hawa mehe namuntlha ni nge yimbeleli na chava chava vanhu. a a ka ni nge fambisi ku tele na chava chava okay a fika fika chava ku chava it's a sin Hmm? u chava njhani u ri na khokholo ri nga xikwembu halleluya halleluya
u chava njhani u ri na xikwembu xi nga khokholo ra wena ku nga vutumbelo bya wena ku nga n'wini wa vutomi bya wena u chavisa yini hambiloko ndzi nga famba enkoveni wa xinyami lexo chavisa a ndzi nga chavi nchumu hikuva u na mina pisalama 23 vs 4 uchava njhani wa chava are you doing the work of god ku chava swi tsandzekise vanhu va ku tala ku fikelela laha a va fanele va fikeleli kona ku chava okay joshua 1 verse 8 Joshua 1 verse 8.

ni xin'we xa leswi tsariweke eka yona, kutani u ta humelela, ni swilo swa wena swi ta swi ta ku fambela kahle. Haleluya. Loko u nga hambani na buku ya nawu, swilo swa wena swi ta ku fambela kahle u ta humelela. Bibele yi chava ngopfu, I repeat. Ma tiva hi chava leswiya swo na swi tiva ku ma endla. pfula bibele nyana hi foni ivi we swi la ni hlaya kahle ni tshamile sweswi na ha tirha swa u yi swipe yi n'wi nghenisela daily devotion xi pop-up-a la henhla xi ku john one verse one eyi oho john okay ni ta vuya hlaya swipe mara meseji number one hi chava bibele swinene bibele ha yi chava wa ta ni ku bayiza u pfule bibele xipidi qa laha u kaka exit xipidi u humile mara u nga tshamela tiktok five hours whatsapp facebook why

Xana munhu lontshwa a nga hanya hi hi mukhuva wihi loko a lava ku famba endleleni leyo tenga xana hi loko a landzelela leswi u swi vulaka ndzi lava ku ku yingisa hi mbilu ya mina hinkwayo u nga pfumeli leswaku ndzi hambana ni swi ni swileriso swa wena leswi u swi vulaka Ndzi swi veka eku enteni ka mbilu yanga leswaku ndzi nga ka ndzi nga ha ku dyoheli. Hallelujah.
Mi fanekele mi hlaya ngopfu because yi vulavula hi ku muntshwa a nga ha swi kotisa a nga swi kotisa ku yini ku hanya endleleni ya Xikwembu. Mm. as a person who's serving u fanele u swi tiva ku se sweswi na dyoha u swi twa ni ndzeni ka miehleketo ya wena ku no I'm doing too much now too much of everything is a sin mm. swilo xin'wana na xin'wana lexi xi overdose-aku i xidyoho ni mi kombisa xikombiso ni mi kombisa xikombiso ku dya ngopfu xidyoho hi ndlela yi loko se u dya ngopfu a wa koti khongela u xurhi too much of everything is a sin hi swi tiva njhani dwell in the word of god those who abide in me and i will abide in them okay first corinthians 14 verse 40 adlin a hetelela first corinthians 14 verse 40 ntsena ntsena hinkwaswo a swi endliwe hi mukhuva lowo saseka hi nawu wa kona halleluya ntsena hinkwaswo a swi endliwe hi mukhuva lowo saseka hi nawu wa kona Why did I choose this verse? Xikwembu xi sasekile na ntirho wa xo fana u saseka. Tlhela wu va na nawu na order. Ndzeni ka kereke it's possible ku ku va na tiashara mara ntirho wa Xikwembu wu nga fambi. Because vanhu va tshama u kuma ku ri vanhu va tshametelele ndzhaku switulu swa le mahlweni swi pfulekile. ha ni nge va landzi ni va landza ta ni hlamulela tlhelo yo yini asha hello swi koteka njhani ku vanhu va tshama va nga ri na order ndzeni ka kereke u ri koho u ri axara how is it possible swi koteka njhani ku ri vana va tsutsumatsutsuma u ri koho u ri axaro va tshika how is it possible swi koteka njhani ku ri vanhu va ze va hlamulana va nga hlamulani kahle mahlweni ka wu ri axaro u va tshika Can't you tell them ku hi le ndlwini ya Xikwembu? How is it possible? Na vutisa swi koteka njhani? Swilo swa Xikwembu swi fanele swi saseka swi tlhela swi endliwa hi nawu wa kona swi va na order. Loko u nga pakanga switulu ku pake mani? Wa yi tiva order leyi u ya ku yi kumeke loko u fika kerekeni hi sikisi? fike hi sikisi ku ya paka mani u nga ha tshanga ku fika hi yo order leyi u yi lavaka leyi okay fine mi nga se ni ba pfala buku halleluya ee pfala buku i've been talking swi le ka hina hinkwenu ku rito leri hi hanya hi roho kumbe ha ri tshika ri hi hundza na but one thing lexi ni xi tivaka siku leri hi yaku hi ya yima mahlweni ka xiluvelo ni yaku ka xikwembu ni ku xikwembu vulavurile i delivered xa ku u ri tekile a nga ri tekani a ni ri kona i have a tick kwale sweswi va thiki ya yeah. va ku i vulawuri n'wana luya wa vanhu one last thing an example that i want to give you example leyi ni yi rhandza ngopfu an example leyi ni ta mi byela ne ku za ni yi rhandza a yi rivaleki ni kombisa ngopfu hi jacket ra pure white lava ni tivaka va swi tivaka example leyi a ni yi siyi jacket loko ri ri pure white ne u vhuya na rali xitolo i vi va ku rhamba kun'wana ka misava yo tshuka so loko wo fika le se wu cina manjheni se ku hlula jacket u ri ni lahlela laha hansi loko se u ya ri hlantswa it will take you time ku ri basa chances a high ku ri nga ha pfuki ra ha ve pure white ku fana ni leswi a wu nga ri xavisa swona hambi wo chela thin or thick bleach. chela domestos chela tiblish hinkwato leti nga ti hleketaka la misaveni ti nga inventiwa but pure white liya loko ri xaviwa u nga yi kumi the satisfaction that you got from the first date hambi ku ri tirhoko ta mucato letiya u kuma ku ri maybe ti-venue ta vo hi le makaya ne ene yi kukula hansi loko se yi kukurile kukurile chakile se yi ri na vurhedi lebyo bya misava na na loko se u u loko ku ri ku yi hayarile va ku charger ku ku hlantswa rhoko leyi ntirho because swi lava swisibi swa ku tala nyana ku tlula leswi a yi tirhisaka swona na wena n'wini wena swi nga endleka u nga yi mbali u yi vonile u yi hlantswile mara yi nga tlhelela nkarhi wa yi ti lwa i vukreste swi nga endleka sweswi namuntlha u ri muchumayeri muyimbeleri mukhongeleri kumbe mukhongeri kumbe a xara mara siku rin'wana u huma ndzeni ka kereke wa tiva va ku tlala wu ku hlula vukreste namuntlha ya ku nkomba the real me ha na nwanyana namuntlha phela swi nge endli just once no yivela ni voni yin'wana oh namuntlha swi nge endleki mina today na endla it's fine na dzaha nyana ni koka nyana wa swi vona nyana a no a ku rholanga mina a ku rhole wehe se loko no koka nyana kambirhi skafe vaxapu it will take time swi nga endleka na opportunity yo tlhelela ka level ya ri ka u nga yi kumi grace lives tintswalo ta hela tintswalo ta famba ka munhu swi nga endleka the moment le a wu hleketa ku ri u ta ti lunghisa yo it was your last day emisaveni it was your last chance u tirhe malembe ya ku tala ku sukela sunday school u khongela xikwembu xi tirhela ku hetiseka mara that one day ku ri siku ra wena chance ya ku hetelela u onhela vutomi bya wena hinkwabyo ku ya mamahlweni ka xiluvelo by doing that one thing hi ti-last minutes swi ku onhela consider everything that you do tihleketi kambirhi think twice u tivutisa wa tiva u tlhe u nghena le bibeleni u tlhe u ti u tilunghisa hi we n'wini rebuke yourself hi bibele u kota ku va u lwela ku va on the good side with god a hi yimele milenge onge xikwembu xi nga hi endla hi tintswalo na hi rirhandzu xi hi pfuna hi masiku na hi minkarhi hinkwayo ku tshama endzeni ka rito ra xoho ku twisisa ku tirhela hi ntiyiso a swi vuli ku ri loko swipikara siku rin'wana swi nga ri kona a wu nge fi ku khongela ntolovelo ku vona music no a swi vuli ku loko mayiki yi nga ri kona a wu somi a swi vuli ku ri loko ku nga ri na pulpit a wu chumayela na khongeli no ntirho wa xikwembu wu ya mahlweni swi nga khathaleki ti-resources ti koho kumbe a ti kona swi nga khathaleki vanhu va ko a va kona u nga hlweli ku sungula ku ku ku tirha ntirho wa xikwembu u ku na yimele va fika five a ni wu fikile one nkarhi lowu nga vekiwa wu fikile khoma mayi ku khongela khongela khongela khongela mi tirha hinkwenu Awafika kule to fika kuma ku amen mi muka mi ya ka. Mm. Ani hi leswi nga vekiwa. Tirha ntirho wa Xikwembu. Excuse me. Do not change leswi nga veka hi Xikwembu and do your own thing. Because a wu fambi hi matimba ya Xikwembu so u famba hi nyama. A hi ni yanyisa mavoko ya hina hi pfala matihlo. ya ku khongele un'wana na un'wana loko ni kha ri ni endla xikhongelo lexi a yi a ya khongela a kombela xikwembu xi n'wi hlantswa xi n'wi nyika matimba xi n'wi endla leswaku a hundzuka a lava mombo wa xona a tirha hi ntiyiso let's pray father in the mighty name of jesus jehovha xikwembu hi tsongahala ka wena papa wena la nga cinciki wena la nga na tintswalo na rirhandzu xikwembu rito ra wena hi ri twile ri vulavule na vutomi bya hina you rebuked us and we listen xikwembu xa hina hi pfune xikwembu ri tshama ndzeni ka timbilu ta hina ri nga tshami ntsena kambe hi tlhela hi hanya hi rona masiku hinkwawo hi ri tsundzuka hinkwako laha hi yaka kona xikwembu hinkwaswo leswi hi swi khomaka papa swi nga heleli kwalano kambe xikwembu xa hina hi pfune hosena ku va xikwembu hi swi tiva leswaku rito i vutomi rito a ri ri na wena rito hi wena rito xikwembu xa tintswalo a ri cinci papa a ri ti ri tlhela ri tlhela ri nga endlanga ntirho wa rona yehova xikwembu hi kotise hi kota ku ya cinca hi tirhela hi ntiyiso hi tirhela hi ku swi twisisa swi nga khathaleki surrounding yi njhani swi nga khathaleki vanhu va ri yini swi nga khathaleki xikwembu hi endla hi ri vangani mara forward we go papa xikwembu hikuva hi lwela tilo hi lwela xikwembu xa tindzwelo ku tsariwa eka buku ya vutomi na loko ha ta famba xikwembu hi hangalaka ka leyi ndhawu famba na hina xikwembu xa hina u ya hi kotisa u hi protect-a jehovha vito ra matimba ra yesu u ya endla tintswalo na hi rirhandzu na hi ntsetselelo papa xikwembu hi kota ku ya va xikwembu xa hina hi kotisiwa ku ya mahlweni xikwembu hi nga karhali va na matimba ku tsutsuma hi nga karhali xikwembu ku ha ku kotisa magama jehovha hikuva gama xikwembu loko nyoka yi ri ringa hosi ya mina ri hahela henhla leswaku yi nga koti ku va yi ri fikelela na hina loko sathana a hi ringa xikwembu hi hahela henhla a tsandzeka ku hi khumba yehovha xikwembu vana na hina namuntlha na hi laha ku nga heriki jehovha Xikwembu a ku dzunisiwe vito ra wena hi masiku na hi minkarhi hinkwawo u xikwembu xa tintswalo xikwembu lexi lulameke xikwembu lexi nga tsandziweka nchumu papa hi ri jehovha cancer station yo fana na siku ra namuntlha it was not by might no by power but hi tintswalo ta wena na hi ku kotisiwa hi wena xikwembu papa hi swi kotile ha cancer i kwemu jehovha namuntlha na laha ku nga heriki abba father we thank you jesus amen shalom